Kadi Kristo ama, Bosmiko Tim the Original, Gino the Champion, Utangalu, Utangalu kaka ma itye iye winy lok aye-ni maber, Gino the Champion winy lok aye-ni maber. Kadi Kricito tye kany, wubiwinyo an bot mega atye kany. Pe wamyero walok lok mapol. Lubanga ominiwa te leb, te leb me lok pi gamente. Lubanga omiyo itwa te leb me lok pi gamente, ni cwak gamente, tim gin man pi gamente, bol kwir pi gamente, timo man. Ento Utangalu, KD Christo Ama, Bosmic Otim, Gino De Champion and many other people ma gamente tye ka tic kedwa. Omyero wange ni kono Acholiwa ma tye i opposition, Acholi ma tye i opposition luwo ma tye i opposition, Acholi ma tye i gamente, luwo ma tye i gamente, obedo our responsibility collectively, wan ma dong te lebwa atir ma Acholi winyo lokwa, wan ma dong te lebwa atir ma luwo winyo lokwa, wan ma te lebwa atir ma gamente mito tic kwedwa, omyero wange ni, Atum pa Rwot, wamako wamedo ki megwa, ka an atimo mobilizer, in itim mobilizer pa gamente, omyero gamente bene oye ni after mobilizing for the government, after mobilizing for our president, after mobilizing for the system, omyero wan bene The same te lebwa ma atir-ni, the same intelligence ma watye kwede, omyero wan bene wati kwede me mobilizing pi kaka Acholi me mobilizing pi lwor, mobilize for the president.

Ento ka wa failing to mobilize development for our region Northern Uganda, ka wa failing to mobilize for our community no we are total failures in life. Atum pa Rwot wamako wamedo ki megwa. Gamente bene omyero oye ni wan awa loko maber pi gamente, wan awa loko maber pi system-mi.

and government then I must be very ashamed of myself. Yes.
An apwoyo.
Yeah, angeyo ni wuwinyo maber ki bot Honourable Boss me ku team wod pa Aryemo Joyce en acel keken i wi lobo ni ma obedo ka to pi dano dok bene pwod tye ka medde anyim. An macalo KD Kristo Am amito waco botwu ni wan ki Boss megi bedo calo Yecu ki Lubanga. ma pe gidonyo i lokke ata, mak kwano Baibul, ento pe idony i Lok pa Lubanga ata ma iti ki cikagi. Mano gin omyero inge. Wan wabibito kwir ki His Excellency President of Uganda, President Museveni Kaguta. Ento ka oo i caa me puto gwanna, wuye waput gwanna i poto pa Odonga Oto, wuye waput gwanna i poto pa Gilbert Olanya, wuye waput gwanna i poto pa Komakel Liano, pienni eno nongo wadwogo gang ka mwuto gwanna. Now in summary, yah pe amite lok mapol, pe amite dano judging in, pe amite Yes. dano judging wan. Remo ma watye ka tic kwede ni remo Acholi, remo Luo. Yes.
Daa i kinwa, boss Migo Tim, Gino and many other people, daa ne pire pe tek. Gin ma pire tek ene ni after daa wa mono, are we still focused

After tica matek pi president Museveni wek okat kwir after tica matek wek gamente obed i loc no an pud awaco ni Acholi pe wucat ngom pe wucat ngom bot lurok pien ka dong atyeko tic bot Museveni ka atyeko tic bot bot gine bot ludito mony ka atyeko tic bot miri Omyero adug ka gwoko paco pa Acholi, adug ka gwoko paco pa Luo. Atye ki ngec dok awaco ka maleng ni, An aye abigak latin Acholi acel Matiyo ki gamente ento nongo gwoko twero pa Acholi twero pa Lwo. Atiyo ki gamente ento nongo agwoko ngom pa Acholi ngom pa Lwo. Abitic ki gamente ento nongo agwoko our rights. Abitic ki gamente ento nongo agwoko our future macalo a generation mumyero pe kineko, kityeko. Lubanga midu gum. Amarwu sana. Origo Rogo International.
Respect. Yaman. dok wabidwogo lacen. Babai.